Omiyo danyisou gima maler, an ka Daniel Elija Alogo Venwa, an Cardinal of the Court of Legion Maria. In e cardinal mar headquarter mar Legion Maria. Legion Maria. Arwaki achiel kachiel. Mami siasa momiya cardinal, an cardinal maduong' mohingo cardinal emuneno. Uh. Siasa momiya cardinal, to papa to miyo hatila. Eh. lakini anojajiuka dhumu gashuba eh. yani papa ma ohinga okoriwe nyima eh.
erokamano jaduong' koro wadwa rango ni to angaruta deko okoriwe nyima amadiriwe nyima damani onge erokamano matimre mm. analawo gugudweyo gano gudurayena mm.

Ajore nokendo nyar ka wango ino chako ne nyinge wanga mm. koro nochako min mare ni mm. wanga mm. e chosa Ajore ni en dago winyo dago winyo en bijok Jok Jok en wuod Ramogi.
Ramogi. Mm, Jok ah. Ramogi. Mm. Ramogi ni Butondo mane wa Uganda. Gini mna gore gi Ramogi. Gipogre garwa mowad gi makara Ramogi maduwa. Mm.
To Ramogi ni eri ka warange jaduong'. Nitiere Ramogi ma iwacho ni nitiere ka to nitiere Ramogi moro ma bende ne owuok kuma joluo ne owuokie ni nodong' kocha. Ramogi ni nodong' koso nobiro koni? Ji oseriambo oriambo kuonde mang'eny adwa pogo ni te. Pogna. Nikech giriambo koda ni luo gilang'o ne rude.

Luny gudu were. Mm. Were ni mano kenda lo nyaro lo. Mano nyuolo luwe wuyi maduong'. Mm. To nyuolo okal, okal nyuolo boloya. Mhm. To nyuolo ongili, ongili nyuolo lang'o, lang'o mo, lang'o eh, mo- mo- moyi makani. Eh. Mago jokonge.
Mm. Mago jo kongil. Eh, mok ne gin rude kaka jo moko jambo mok ber. Mm. Mama no wacho ne gin. Mago yo wotwere. Mm. Twere ni en wudi magoyi. Magoyi Were ni ng'eni mano koro an Israel. Hmm, in Israel. E kama gunda gundi ti madongo. Israel misechopi.
Kanye kama gundi mag mag madongo nti hmm. bagunda were nti. Ah. Eh, Israel. Mm. to kacho kono weren ten wudu magoyi mago man ngena do yarara uh-huh. gunde maduong' Mano mana mago okende chiege ni nyipir mm. nyar Misri mano nyolo Kam, mm. Sem gi Jafeth. Mano koro ating'o Wahindi gi Wasongo kod Jarete yating'i wi maduong'. Mm. Mano wan Magoi. Magoi ni en miwinji iluonge ni Nowa mm. gi Kiswahili. Koro historia wani en odhi nyaka Israel. Eh, awinje awinje. Eh.
Mm. Eh, Mati penja kare. Mm. Magoi ni en dholuo. Mm. To Nowa to en Kiswahili. No en Latin. Kata kiwacho ni Moses, oh. man Latin. Musa Kiswahili to owiti to dholuo. Oh. Ekaka gin. Mhm. Magoyi en udi malek. Malek en wuod Mathusela. Mathusela en wuod Enoka. Enoka en wuod Jared. Jared en wuod Mahalalel. Mahalalel en wuod Kenan. Kenan en wuod Enos. Enos en gi Sethi. Sethi en gi Adam en owadga Bel. Ok atieko pim gi mane kama nochwe dhano gi dhano. Mm. Omiyo ng'ama wacho joluo ma buk mago kama miriambo niluo ma dhano donjo kamua. Yeah. Mano miriambo maduong' makwero mokuoyo. Mm. Majoyo gokuoyo. Wan onge kama dodonjo kama dodonjo kanyo.

Amolo kopor moweyo kata Raila odhi tedo kamoro madakonyi wan wadonjo kar siwundi mago miriambo mm. adagi yudo ni ji nyasi winjo per wachni kabisa mm. mama ndiko gir miriambo kokopenjo dongo mano nonro ok wechega mm. Odingo ok nibed jamua kwero makech mang'ama wacho gigo
Ng'ama wacho ni Odinga jamwa mano ng'ama riambo. Mano ng'ama riambo kabisa ma mondo luong ji tia. Dagi kabisa kadwaro. Odinga jaluo.
Odinga ne nigi wetene ariyo. Uh. Wetene ma odgi ah. ang'wen, uh. wetene ma kaguni gi auchiel, nigi mm. yawuoyi apar, Raila mm. nigi yawuoyi apar. Mm. To ne gin mwandu moromo ma ng'ato ok dikwa kamoro, ok dhi kamoro. Mm. Odinga ne jaduong' mar jodongo mm. ma bedo kidi. Mm. To nowachi ka wasungo donjo. Mm. higa mar gana achiel piero apar aboro gi piero aboro gariyo mm. ema osekodonjogo ka surundu mm. obedo mane ma kendo donjogo uyo maka mogore gi uyo wang' gi wang' oginga mak odinga oh. Aguro dito kamili. Mane ma jodongo nokoro dinga jatend jodongo mondo dhi kasi oundu. Mm. Kech kane gimotimre piny. Yes. Simo ne onge. Mm. Igo poro. Mm. Ng'ato nyisogo madire ni gima kama otimre, gima kama otimre, ng'ato be ikon to landoro otiyo piny mangima. Mm. Kosego donjo nogo poro. Ng'ato nyisogo jabute, ng'ato nyisogo adinga, nyisogo jadire, mene wacho chopo teng'. Koro dongo do luongi dhi bet piny. Mm. Tinde makwar ka diro gi giwuok kuno. Were kaka gibiro. Mm. To gin gol du kuon mago nta to ng'ato tho. Mm. E mano digo dhi ka sigundu. Ka sigundu. Mm. Mano ma gigo gidonjo dongo. Muchieng' kolo ng'ongo gire joma no.
Koro wach mar pire boro gariyo. Wach mar mwani onge ka. Wach mar mwani ma wacho mano ng'ama okuong'. Mm. Kwero kabisa onge. Ng'ama okia. Eh, wajo Karaila, mm. wahinga elfu ariyo. Mm. To wan wetego gihinga wadong' ji ariyo kende. Mm. Nitie boro dalano teke. Mm. to gi an kende to achogra moko mag mwache mabiro wachiwo weneno kata biro rapar gi dwe jogo wakia Jogo kia. Ere kaka dwa donji e yi mwache kuga. Ma kwano gigi Raila kwane gi kware ne te. Mm. Ma onge jamomo donji kure. to dinga ba kwano gi kwaren te bo ya modon de kuri to hmm. bi ba no miriambo no ma ko bugu no keti no no no ok lal hmm. no no no ko ok lal yakti mo ne ne gwen kare do kai lo ketho nono ne majlongwa nokwere matek mm. kuyas nokwere jokodiga bokwere mm. abe akwere madonjo ne nyaka eh, luoka silveldas bigol gi chiso big som nika mm. koro ne donjo ne gi ka council of elders eh to be no dwa ketho no di mang'eny oboge ng'ato ka tucho ni an wadgo ginga to mwae to bwoke
ji tucha kilo ko dero sar ndani alogo madwa genga mm. na wacho mia rengo to gi kom no dero dhi negi kane jo siadi biro ira to nwango kan to anat ranere mreting machalo ogenga mm. inga chal mm. to macha to silal mayukur mayukur jo moko tugo gi jo ngat jabur gi jo mm.
Koro ji chuogore achuoga. Chuogore achuoga. Gi nying Joko Odinga.
Moko ma dwa ketho dalago, mago mm. to Nyasaye ma biro tiekogi. Mm. Eh, kama wantie ndi gak ma chwakore e wich. Man mm. minena kani. Wan e ruoth Rapur ma tiyo gi cha jok mag pinyni. Kendo wan e karak piny mane okor chieng' nobedi. Omiyo koda otugo. Lojni magoli mabor dagre ya uto gingo bilo lojni. Gö- Göre, göri bizim Raila. Biz Nyasaye machuno Raila. To gima Nyasaye oyal, Mm. dhano ok kethi. Mm. Jiwe mondo Raila obed e gini piny okwe ochom yo makare. Gini Nyasaye ok geny. Ichako chopo kama Nyasaye nyalo ng'ado bura. Nyasaye yad mang'e tekone. Uh, ok geng' gir Nyasaye.
Mm. Mm. Ah, ne Gor Mahia, mm. Donda Magere, mm. Neno Landa, Lala Kabanda, mm. Mboga, mm. Molo Jungu, mm. Nganyi

koka wudo kuno hmm. ka ok ogot hmm. mago ne tugo machon mano muono mago tugo ni machon mag luo mag luo hmm. luo notugo joma tuondi kaka ng'eny ji biro be ukia emomiyo joma timre kamago to bang'e erokamano jaduong'a erokamano kuom kwanonwa thuondigo eko duto mag luo kendo ayudo ka ing'egi kabisa to ka watieko chenro ni eri tadwa ni nyisa ni to wuodu ok ang'eyo ni en wuodu ok ang'eyo ni en nyakwaru ma Raila Odinga mm. en bende odonjo kama iluonge thuondi Raila e, Raila matin we Raila makwaru matin ma, ma wuodani e. okawo thon mar wuon mare uh. oginga ne thon mar ariyo manwe tik mm. bende oginga moko mkere msongo gin go ji jokotek mm. ma ji ne gimako gilal go mm. Raila wuneno kokelo jaracha wangiwa e. e. omiyo Raila en thon Uh-huh. Oginga ne ranyisi otimre maduong'. Mm. Ka notho, mm. Ong'weng'o nomako piny Kenya mangima nyaka Uganda. Ang'weng'.
Ong'weng'o chieng' Mano chieng' mothono.
Eh. Ang'weng'o omako piny te. Te. Uh.
To gigo timre hond Nyasaye. Mm. Ma Nyasaye ema timo gigi kata thuon mar ailani. Mm. Owuok kuome. Mm. Owuok kuom Oginga. Mm.

Ka mobedo ajoga kaka an, abed ajoga mar din. Mm. Mar din. Mar din. Ah.
Ginga nowachona ni rateng' ileko nadi, wanindo achiel, kaka uleko nyise to anyise. Mm. Wariwo to wawuok. Mm. Walemo to waka. Oginga nokoni wasungo kodhi. Gikudre nam. Tandarua ma gintie. Mm. Giduogo kadi e ng'egi, gimako piny Timba tangu donga logo, dwa tim nadi. Mm. Ya kuma ni wanyisi baba Mesias. Mm. Jomo turo wa yenjo ka kwa nchi ya keshini ni serikali. Mm. Maana ano giboro kwa kanubi. Eh. ma ok adwa chope moko mamako bine eh. mondo wasundu dek mateko ae kod teko ma nyasaye mm.
Koro kwach kiche moturou. Eh, gine ma giturowa. Mm. Bende gidwa kwach ne kuonde mofugi dongo. Ah. Nono kama kama kama. Eh. To gigo thago bende. Mm. Ogiga be ni maye ma ka kimara ile gituon. Mm. Kech gin godu maye. Mm. To mano gima Nyasaye ok dwar. Locha thuon Nyasaye odagi. Mm. Ma kitimo to mari biro bedo malit moloyo mit- joma timre kamagi. Mm. Omiyo kik gibed mamor. Mm. Tiwacho maler ahinya ni gima nitie en ni Oginga ne ok owe loch kaka ji wacho. Ne otamore mana keto sei e eh. gima ne eh, nopogore gi gima ne eh. giwacho. Ka ubedo ji adek, un go Oginga gi Kenyatta. Omiyo ne ok oweyo loch. Hmm. Nochik ni obadho, otamre muke obadho. Hmm. Ema noketho winjruok. Ema noketho winjruok. Hmm.
To tiyo Timaya maya. Ojombo timaya maya. Mowacho ni Belandel. Ang'o mumambo? Udwa lweny. Owacho ni Belandel. Belandel. Eh.
Misungu. Oh, mano misungu miluongo ni Belandel. Eh. Oh. Misungu lokolo dingo kodwa lweny. Mm. Kikon wamayi. Mm. Wan wador gimoro ni mololongo wang'ato chung' e dier ng'eyo wadgi. Mm. Odiechieng' ka ji neno bekwan. Mm. Owadani wachung' e dir ng'aching' oneko. Mwayombo gi mwaluoro gi kendo wachako wago sira mwarenjre piny. Koro wanyiero anyiera jogo tinde wadimbo. To kiny yang' gi yang' achieng' ji chamo kichwa ng'ina chieng' oyombo. Mm. Kapok itoko ring'o to gilendo ni achieng' oneko tinde noyomb ratiro e odiechieng' e lela. Mm. Mokoth kwanjaro gonde ga piny monyono nyono nyono mi ji chakore kite. Isubwang'e tek. Mm. Achieng' ne ok oyombi e lela wang' ilani ni yombi e lela Mm. omiyo lweny pod pek
Lweny ne pod pek. lweny pod pek Erokamano ahinya. gima timre Eh,
to ok danyisu rieko mang'eny Ah. nikech ang'eyo riekni manyalo bedo ka joma nie siasa ka Mm. obayo yo obayo. gibayo gi te Tik, erokamano.
Kawa eh. giwe nyasaye chien giwe nyasaye chien kane wachako lejo kodonj mapek mm. dino biro mang'eny mwaoro joka special branch mamawa mm. mocheko e, e lejo kabe un gi special branch ah, ah. ah. ma ogenga mana uru kane sirikal ah. kama ntigo action sadagi ah. kata james opeo gini jok kama opeo gini mm. kane special branch gini action sadagi iri mitu chiemo Jose, Jose pesa zake papa gari mwaoru mm. no check ruwa sungu ujindi mia bori Kenya ka mm. mundo ketumeji maria mm. ujindi mia bori kagi cheko mm. Dini wango ni dinde pira ngwene mag Nyasaye mm. mia achiel gi pira auchiel mag jochiende mm. dine en mag rundo piny to lejo ni ne dwa keth nang'o lejo ni teko ne ng'eny dinde gi to kod lejo to mine ko to mine gi du eh Dinde gi kawa jok nomiyo neko. Mm. Ringo duk mbe kanisa gito. Yesu teko ne ng'eny. E sasa wacho ni abiro gi mwandu, abiro gi dier, mm. abiro gi thieth, abiro gi moro amora te mm. ma kelo loch mar Nyasaye piny. Mm. Ile jo Maria. Takeli no gingo dinga kwa dinga logo. Ero ken jamwa.
Ok en jamwa.
Mago mir jambo.
Akwer matek kanyonra kanyonra kama mado cholo chigitong. Mm. kendo ikwano kwere abich mag Odinga ma gin joluo te ma onge jamwa iye omiyo mage ma gin mana weche akwer ka nyonra kama dwacholo kichon mm. kendo akwer ka agure kama ka nyang moguro iwe kudo roko dhiang' mm. wabor gi mwachi mm. Kata hosi mwache modonje onge mamoko nodonjo kanyo ni Kagero. Uh, Kagero. Kagero. Mm. Ogin mar Agoro. Mm. Gine mag choche jikoni. Mm. Wakelo gi buk ni kadwa ni gole buk cha gi somo. In gi buk idwa ni mondo wasom. Awuge somo.
Aya we wa we wakaw yweyo matin. Eh we wakaw yweyo matin. Ichaki e modh pi. Eh. kaeto ibiro somo buk oh. eh, en ema obiro somoni eh. ah, onge wach obiro kawo yweyo matin kaeto wabiro dhi nyime ka isomo buk machalo kama ero kama